לשם יחוד קודשא בריחא שכינתא לאמיר צוגיין צו די זעקסטע שיעור אין סעריע פון אורות הבעל שם טוב וואו מיר לערנען א שטיקל תולדות יעקב יוסף אין פרשת עקב ווי ער ברענגט א מורא'דיגע שטיקל פון הייליגן בעל שם טוב און איך וועל איבערטייטשן די בעל שם טוב לויט וויאזוי איך פארשטיי עס און פארשטייט זיך יעדער איינער קען אליינס ארויסנעמען די תולדות יעקב יוסף אין פרשת עקב און לערנען דעם שטיקל פון בעל שם טוב, און מאכן א שטיקל הקדמה פאר אלע אלע שיעורים וואס איך געב, אז ס'איז איך געב די שיעורים די וועג וויאזוי איך פארשטיי עס, די וועג וויאזוי איך איך זע עס, און די ספרים זענען דא, ס'עקזיסט, יעדער איינער קען עפענען א ספר און אריינקוקן אינעווענדיג און זען וואס ער זעט. סא זאגט די הייליגע בעל שם טוב אזוי, די טל צאנז רבי יוסף ברענגט שמעתי ממורי איך האב געהערט פון מיין רעבן די הייליגע בעל שם טוב, שרוב ענוות הניסו של האדם, אז א מענטש וואס האט צו סאך ענווה, א מענטש וואס האלט זיך צו קליין, גורם, מאכט עס שנית רחוק מעבודת השם, ער זאל ווייט ווערן פון עבודת השם יתברך, ער זאל ווייט ווערן פון עבודת השם, שמצד שפליסו אינו מאמין, וויבאלד ער האלט זיך אזוי קליין גלייבט ער נישט, כי הוא אדם אז א מענטש גורם על ידי תפילתו ותורתו, אז א מענטש דורכדעם וואס ער דאווענט און וואס ער לערנט איז ברענגט ער אראפ שפע על כל העולמות, ברענגט ער אראפ שפע פאר אלע וועלטן, וגם המלאכים נזונין על ידי תפילתו ותפילתו, די מלאכים ווערן געשפייזט פון דעם וואס ער דאווענט און וואס ער לערנט, און ס'איז א מורא'דיגע שמחה אויבן אין הימל, דער באשעפער פרייט זיך, און אלע מלאכים פרייען זיך, און און און ס'איז א מורא'דיגע זאך, וויבאלד א מענטש גלייבט עס נישט, נו וואס דען, ער האלט זיך קליין, ער האלט אז ער איז אירעלעווענט, ער האלט אז וואס ער טוט מאכט נישט קיין דיפרענס, און ער האלט ווער בין איך, כלפי דער באשעפער, כלפי דער א גרויסער באשעפער וואס פירט אלע עולמות, און האט אזויפיל מלאכים און שרפים, אזעלכע ריזיגע וועלטן, אויף די וועלט און אויף יענע וועלט, וואו קום איך אריין אין די פיקטשער, וואסערע דיפרענס מאך איך, מאכט עס אויס צו איך דאווען יא צו איך דאווען נישט, וויאזוי איך דאווען, וויפיל איך דאווען, וויפיל איך לערן, מיינע מצוות וואס איך טוה, די מחשבות וואס איך האב ביי די מצוה, די אלע קלייניקייטן וואס איך טוה, מיינע מנהגים, מיינע גוטע פארנעמען, וואסערע דיפרענס מאכט עס? פארוואס? ווייל ער האלט זיך אזוי קליין. דורך דעם וואס ער האלט זיך קליין, קומט אויס אז גאר ער טוט סאך סאך ווייניגער אין עבודת השם, און ער טוט נישט, און ער איז נישט זוכה צו טוהן אלע קלייניקייטן, און זיך אריינצולייגען אין עבודת השם. בעל שם טוב גייט דא ווייטער, פאר איך גיי ווייטער פארען און וויין דעם שטיקעל בעל שם טוב, וויל איך אביסעל צונעמען וואס די בעל שם, וויאזוי איך פארשטיי די בעל שם טוב, די פראבלעם וואס א מענטש, וואס די בעל שם טוב לייגט אראפ דא. אויף ענגליש ווערט עס אנגערופען אין היינטיגע צייטען, יעדער מענטש האט א סעלף אימעדזש, א פיקטשער אויף זיך אליינס, א בליק וואס ער האט אויף זיך אליינס, וויאזוי ער קוקט זיך אן. יעדע מענטש ווען דו פרעגסט אים ווער ביסטו, ער וועט נעמען אפאר מינוט און עס איבערטראכטן, און וועט דיר געבן א פיקטשער פון ווער ער איז, זיינע שוואכקייטן, זיינע שטארקייטן, ער האט א פיקטשער אויף זיך. און יעצט לאמיר נעמען, לאמיר צולייגן א שוואכקייט מיט א שטארקייט וואס א מענטש קען האבן למשל א פיקטשער אויף זיך, לאמיר זאגן אויב א מענטש וועט דיך בסך זיין פיקטשער וואס ער האט אויף זיך וועט ער דיר געבן א משל אז איך בין א שלאך, ער גלייבט אויף זיך, ער ווייסט עס, ער האט עס שוין עקספיריענסד אזוי לאנג ווי ער לעבט, ער האט עס ריעלייזד, ער זעהט עס אז ער איז א שלאך. ער גלייבט אז ער איז א שלאך. איז יעצט יעדע זאך וואס ער גייט טוהן אויף די וועלט גייט זיין עקארדינג מיט דעם און אין ארדער, ער גייט פאלאוען די ארדער אז ער איז א שלאך. ער גייט שוין יעדע נייע זאך וואס ער גייט אריינטוהן גייט ער שוין עקספעקטן אז זיין שלאכישקייט גייט אנקומען און זיין שלאכישקייט גייט חרוב מאכן, אזוי ווי ער האט שוין געזעהן אזוי סאך מאל, ער ווייסט אז ער איז א שלאך און ער עקט עס אוט, אויף די וועלט ווערט ער למעשה און ער איז א שלאך. און לאמיר זאגן פארקערט, אויב א מענטש ווייסט איך בין א טיכטיגע חברה מאן, וואס מען געט מיר נישט אויף קומען אפילו א זאך וואס כ'האב נאך קיינמאל אין מיין לעבן נישט דורכגעטון, דזשאסט געב מיר די ארבעט, איך וועל עס שוין אויספיגערן, א שעה צוויי דריי, כ'וועל עס געבן א פיגער אויס, כ'וועל עס צוזאמשטעלן, כ'וועל טרעפן די ריכטיגע מענטשן, ער ווייסט אויף זיך אז ער איז א טיכטיגער מענטש און ער וואקט ארום מיט דעם. ער קען גיין נעמען עני דזשאב וואס דו טראגסט אים אן, קענסט מיר מאכן די, זיכער נאו פראבלעם, איך בין א טיכטיגער מענטש, ער ווייסט עס, ער איז קאנווינסט פון דעם, ער נעמט די דזשאב, ער פיגערט עס אויס, ער טוט עס, טיכטיגערהייט און עקסעקיוט עס. די סעלף אימעדזש וואס ער האט גייט א מענטש, סאו א מענטש וועט טראכטן ניין, איך האב א בליק אויף מיך אז איך בין א שלאך וועגן איך בין א שלאך, וויבאלד איך האב געזען אויף מיר שלאכישקייט אזוי סאך מאל בין איך געווארן קאנווינסט אז איך בין א שלאך, און ממילא ווייס איך שוין די אמת, איך פאפ מיך נישט, איך ווייס אז איך בין א שלאך. די מציאות איז אבער אז עס ארבעט פונקט פארקערט. א מענטש איז א שלאך וויבאלד ער ווייסט און ער האט זיך איינגע'חזר'ט אז ער איז א שלאך. סאו ס'קען זיין ער האט א טראפטשקעלע די מידה אביסל פון צופלויגנקייט, פון שלאכישקייט, אביסעלע. באט די פאקט אז דו האסט דיך עס אויפגעבויט און דו גלייבסט עס און דאס איז שוין אריין געווארן פארט פון דיך, ווען דו דעסקרייבסט דיך, ווען דו טראכסט פון דיך, קומט שוין ארויף אימידיעטלי שלח, ער האט עס געמאכט אז דו זאלסט ווערן א קאמפליט אפישעל שלח, און איבעראל ווי דו גייסט און ווי דו טרעפסט דיך טרעפסטו שלחישקייט, פונקט ווי דער מענטש וואס האט זיך גלייבט שוין אויף זיך, און האט זיך שוין קאנווינסד, און האט שוין געהאט גענוג עקספיריענסעס אז ער איז א טיכטיגער, אז ער איז געוויסט שוין מיט א קלארקייט אז ער איז א טיכטיגער, און ווי ער גייט און ווי ער שטייט איז ער מצליח, און ער איז טיכטיגער, און ער ערלעדיגט, און ער קנאקט ארויס אלעס וואס ער דארף, די צייטנס און וויאזוי ס'דארף צו זיין. יעדע מענטש, די פיקטשער וואס ער האט אויף זיך איז א סיקרעט בלופרינט צו זיין לעבן. די פיקטשער וואס דו האסט אויף דיך ווען דו מאכסט זיך צו די אויגן און דו טראכסט אריין ווער בין איך און די דעסקריפשאן פון יענער מענטש, דאס איז די עקספיריענס וואס שטעלט זיך ארויס אויף די וועלט. איז ווען א מענטש וויל קומען און טוישן א מידה. כ'טויש, איך גיי ווערן אויסשלאך, כ'גיי מיך נעמען אין די הענט אריין, איך גיי ווערן צאמגענומען א מענטש און איך גיי מיך. סאו. איין זאך איז די וועג וויאזוי מענטשן ארבעטן געווענליך, מען נעמט זיך צאם מיט אלע כוחות גיי איך טרייען צו צוברעכן די מידה, אבער די מציאות איז אז ווילאנג די טוישט נישט די פיקטשער אין דיין קאפ פון ווער דו ביסט, ווילאנג דו ריעלייזט נישט און פאנגסט דיך נישט אן חזר'ן איך בין נישט קיין שלאך, נישט איך בין נישט קיין שלאך, איך בין צוזאמגענומען, איך בין אין צייט, איך בין מסודר, ווילאנג מענטש פאנגט זיך נישט דאס נישט אן צו חזר'ן און ער קאנווינסט זיך נישט אז ער איז א מסודר'דיגער מענטש, ווילאנג אין זיין. אויגן, ווען ער מאכט זיך צו די אויגן אין זיין קאפ זעהט ער זיך נישט אלס מסודר'דיגער מענטש, גייט ער נישט ווערן קיין מסודר'דיגער מענטש. ווילאנג די פיקטשער אין זיין קאפ, זיין סעלף אימעדזש, איז אז ער איז א שלאך, גייט ער בלייבן א שלאך. אזוי די מציאות. ס'איז אויסגעשטעלט אביסל אזוי ווי, אזוי ווי ס'איז דא, איך האב געהערט אמאל א גוטע משל אויף דעם, די פאסט אפיס טראקס וואס פארן ארום, האבן מיר ארויפגעלייגט א ברעיק וואס די גאווערמענט לייגט ארויף אז עס זאל נישט קענען פארן מער ווי פֿערציק מייל א שעה, אדער אין געוויסע פלעצער זעכציק מייל א שעה. נישט אויף קומענדיג וויפיל דער דרייווער דרוקט די געז פעדל, ער קען עס דרוקן ביז צום סוף, די קאר פארט נישט מער ווי פֿערציק מייל א שעה. עס איז ארויפגעלייגט א ברעיק אז די קאר קען נאר פארן ביז פֿערציק מייל א שעה.

איז עס א בלאקעדזש, ער קען באמת נישט גיין ווייטער פון דעם, ער קען זיך צוזאמנעמען און טרייען צו צוברעכן די מידה, מארגן גיי איך אריינלייגן אלע מיינע עפערט נישט צו זיין א שלאך, און ער גייט אפשר קענען אנהאלטן א טאג און נאכדעם וועט ער פארלירן כח, פארוואס? ווייל ער גלייבט אויף זיך אז ער איז א שלאך, ער איז קאנווינסט פון דעם. די זעלבע זאך

די פונקט די פארקערטע, בעצם אפילו אז לאמיר זאגן ער האט א שוואכקייט, ער קומט זיך טאקע נישט גוט אויס מיט מענטשן, באט אויב וועט ער זיך אנפאנגען חזר'ן, איך בין סמאד, איך קען מיך גוט אויסקומען מיט מענטשן, איך קען קאנעקטן מיט מענטשן, איך קען האבן גוטע חברים, ער וועט זיך עס חזר'ן און חזר'ן, ער וועט טוישן די אימעדזש, זיין בליק אויף זיך, אין זיין קאפ וועט ער זען אז פלוצלינג אויף די וועלט געשעט א טויש. ווייל די מציאות איז אז א מענטש'ס מח איז צוטיילט אין צוויי, א מענטש'ס מח, א מענטש האט א קאנטשעס מח און א סאבקאנטשעס מח, באקאנטע זאך אין היינטיגע צייטן, ווייסט שוין יעדער איינער דערפון, א מענטש האט א קאנטשעס מח און א סאבקאנטשעס מח. די מציאות איז אז כדי צו טון עפעס מוזן ביידע ארבעטן צוזאמען. אויב די סאבקאנטשעס מח, די די מח וואס טראכט פאר זיך אליינס וואס א מענטש האט נישט קיין שליטה אויף, גלייבט נישט אין עפעס, איז נישט מעגליך עס צו טון. ווייל ער אפערעיט אין שמוץ, אזוי ווי אכציג צו ניינציג פראצענט פון די מאשין אפערעיט אין שמוץ, סאו לאמיר זאגן דו יעצט אין דיין מח נעמט מען זיך צוזאם קאנטשעסלי און מען טראכט, איך וויל ווערן א שלאך, באט ווי לאנג דיין מח גלייבט נאך אז דו ביסט א שלאך, גייט עס גייט ער נישט מיטארבעטן, מען דארף קאנווינסן און טוישן די פיקטשער וואס א מענטש האט אין זיין קאפ אז איך בין א מסודר'דיגער מענטש און זיך עס חזר'ן און עס זאגן און עס זאגן אזוי ווי די ריזשענער זאגט. אין פרשת קדושים, מען האט א צווייט מאל נאך קענען אריין גיין, ס'איז עקסטערע שיעור אז א מענטש דארף זיך חזר'ן און חזר'ן און זאגן ווי לאנג ער ווערט קאנווינסד אז איך בין גוט, איך בין הייליג, די פאזעטיוו זאכן וואס טשעינדזשעס וואס ער וויל האבן אין זיין לעבן, דעמאלטס ווען דו ווערסט קאנווינסד דו ביסט מסודר פלוצלינג וועט עס שוין נישט זיין אזוי שווער, עס נישט מוזן אריינלייגן אזוי סאך ענערדזשי, ס'איז אזוי ווי מען נעמט אראפ די ברעיק פון די קאר, דו דארפסט פלעין דרוקן די פעדל און ס'וועט פארן אזוי שנעל, פונקטליך אזוי שנעל ווי דו ווילסט און ווי שנעל ס'קען פארן. ממילא זאגט דער בעל שם טוב אביסל אז די זעלבע זאך איז ברוחניות, אויב א מענטש דרייט זיך ארום און ער איז קאנווינסד און ער טראכט אין זיין קאפ, איך בין גארנישט, איך בין גארנישט ווערד, ס'איז מיר נישט נוגע, איך ווייס דאך וויפיל כ'האב געזינדיגט, ווי ווייט איך בין פון באשעפער, ווי ס'מאכט נישט אויס מיין דאווענען, מיין לערנען, שמאכט נישט אויס, איך פארשטיי, גרויסע צדיקים האבן געדאווענט, האבן געלערנט, זיי האבן געשאקלט וועלטן, אונז הער מיר דאך אלעמאל די מעשות פון תלמידי בעל שם טוב, צדיקים, פון אפילו פון די לעצטע דור. ס'האט געמאכט אזא ריזיגע דיפרענס, ווער בין איך וואס מאכט מיין דאווענען, מיין לערנען, איינעם איינס א איינעם צו נגיעה אפילו, ס'קומט ארויף אויף יענע וועלט, ס'ווערט פארוואנדלט צווישן אלע טויזענטער ביליאנער כלי פעקלעך פאסט דארט, קיינער קערט נישט, קיינער מאכט זיך נישט קיין נפקא מינה, ממילא דאס מאכט אים ווייט פון באשעפער. זאגט דער בעל שם טוב ווייטער, שאילו היה מאמין זה, ווען א מענטש וואלט ווען געגלייבט דאס אז. אז זיין תורה און זיין תפילה איז משפיע אויף אלע עולמות און די מלאכים און שרפים ווערן געשפייזט, ווערן ווערן לעבן פון די פאקט אז ער דאווענט און ער לערנט, כמה היה עובד את ה' בשמחה, וויפיל וואלט א מענטש געדינט דעם אייבערשטן מיט א מורא'דיגע פרייליכקייט וביראה, מיט א רעספעקט, מהרב קוק וואלט געווען מורא'דיג מורא'דיג מלא שמחה און מלא רעספעקט, צו דינען דעם אייבערשטן, והוי ער נזהר בכל עשה תניאל לאמרה כדגהיות, און ביים דאווענען וואלט ער זיכער געמאכט ער זאגט קלאר ארויס יעדע ווארט, ער וואלט געדאווענט ער וואלט פארשטאנען אז יעדע ווארט מעטערס, יעדע איינציגסטע ווארט וואס ער דאווענט, ער ספעסיפיקלי דאווענט, מאכט א מודיגע נפקא מינה, און ער וואלט אריינגעלייגט צוגעלייגט קאפ צו דעם וואס אונז האבן שוין אויסגעשמועסט פאריגע שיעור ביי דא אין דעם שטיקל ברענגט עס דער בעל שם טוב אז שטייט אין פסוק עם תשכבין בין שפתיים אז דער אייבערשטער כביכול זיצט א גאנצן צייט ביי די ליפן פון א מענטש און ווארט ער זאל ארויסזאגן א ווארט פון תורה תפילה מיט אהבה ויראה, מיט ליבשאפט און רעספעקט, זיצט די אייבערשטער און ווארט ער זאל ארויסזאגן א ווארט, און יעדעס מאל א מענטש זאגט ארויס א ווארט פון תורה תפילה געבט אים דער באשעפער א קוש אויף די ליפן. רבי יוסף ליב אויב וואלט דער מענטש צוגעלייגט צו דעם זיין הארץ, ער וואלט געטראכט פון דעם א מינוט, וואלט אים געכאפט ממש א פחד און ער וואלט געווארן מורא'דיג עקסייטעד און מורא'דיג איבערגענומען פון די ריזיגע זכי' וואס ער האט אז דער באשעפער זיצט און ווארט אויף זיינע ווערטער און ווערט אזוי עקסייטעד יעדעס מאל ער זאגט ארויס א ווארט ווי לאקי ער איז אז ער מאכט אזא ריזיגע דיפרענס און ער זאל פארשטיין אזוי ווי די בעל שם טוב נוצט דא די משל פון פון יעקב אבינו וואס אונז ווייסט מ'האט יענקל אבינו געזען א חלום פון א סולם מצב ארצו פון א לייטער וואס שטייט אויף דער ערד וראשו און די שפיץ פון די לייטער מגיע השמימה קומט אן ביז אין הימל טייטש דער בעל שם טוב אז די זעלבע זאך איז יעדע מענטש זאל וויסן אז ער דער מענטש אליינס איז א סולם מצב ארצו איז א לייטער וואס זיין פיס איז טאקע דא אויף די ערד ער לעבט אויף די וועלט אין א גשמיות'דיגע לעבן ער טוט גשמיות'דיגע זאכן אבער יעדע זאך וואס ער טוט קומט אן מורא'דיג מורא'דיג הויך אין הימל און הערסט ווערטער דער בעל שם טוב זאגט וכל תניעותיו יעדע תניעה פון א מענטש ודיבורו, און יעדע ווארט וואס א מענטש זאגט ארויס, והליכו, און די וועג ווי אזוי ער פירט זיך אויף, ועסקיו, און די זאכן וואס ער איז ביזי מיט, עושה רושם למעלה ולמעלה, מאכט א מורא'דיגע רושם ביז זייער זייער א הויכע פלאץ, ווייל די מציאות איז אז די פלאץ פון ווי נשמת ישראל קומט, וואס אונז האבן שוין אויסגעשמועסט אין די שיעור אויף אהבת ישראל, איז זייער זייער א הויכע פלאץ, און ס'איז נישט אזוי ווי אונז ווייסט מען אז יעדע מענטש האט א נשמה אין זיך א חלק אלוקי ממעל, ליגט אין זיך א שטיקל פון באשעפער, די שטיקל איז נאר א קליינע פיצי שטיקל פון דיך וואס ליגט וואס ליגט אין דיך, באט דאס בעצם איז קאנעקטעד, ס'גייט ארויף מורא'דיג מורא'דיג הויעך, יעדע מענטש האט זיין שורש ביזן כסא הכבוד, און ס'שטייט פון בעל שם טוב אויף א אנדערע פלאץ אז אויבן אויף כסא הכבוד איז דא א כביכול א פיקטשער פון יעדע מענטש, די באשעפער קוקט אויף יעדן איינעם, אויף וויאזוי ער קוקט אויס קוקט אויף אים,

זיי האבן געזיצן ביים טיש און א קינד האט זיך צעוויינט און איז ארויסגעלאפן שנעל שטיל מאכן דעם טיש און מען האט זיך געוואונדערט א בעלזער רב שטעלט זיך אויף אינמיטן טיש, כ'מיין איך דאכט ס'מוז געווען בעלזער רב, שטעלט לויפט ארויס אינמיטן טיש און גייט בארואיגן א קינד פון וויינען האט ער געזאגט אז אויבן אין הימל ווען א טאטע איז זיך מרחם אויף א קינד ווערט א מודה גייסט רצון ווייל פונקט אזוי ווי א טאטע איז זיך מרחם א קינד אויף די וועלט אזוי איז זיך דער באשעפער מרחם אויף אונז ווען א מענטש איז מעורר רחמנות אויף די וועלט, איז ער מעורר רחם אויף יענע וועלט, הדבק במידותיו. אזוי שטייט, א מענטש זאל זיך זאל זיך קאנעקטן מיט די מידות פון באשעפער. סאו ווען א מענטש פארשטייט זיי, אפילו די קלייניקייטן, ווען ער איז אינדערהיים און זיין קינד צעוויינט זיך און ער לויפט קעיר נעמען פון זיין קינד, איז ער מעורר אויבן אין הימל רחמנות ביים באשעפער. מען דארף זיך אנפאנגען טשעינדזשן די סעלף אימעדזש. א מענטש דארף באמת ריעלייזן ביי זיך אין קאפ אז ער איז ריזיג גרויס און ער מאכט א גרויסע דיפרענס. א. העט א מענטש זאגן, עס איז דאך א שאלה פון גאווה, טוה זיך נישט האלטן גרויס, א מענטש איז זיך מחיוב צו האלטן קליין. איז דער בעל שם טוב מסביר אויף א אנדערע פלאץ, אז בכלל נישט דאס מיינט גאווה, זאגט ער, גאווה דקדושה, איז דא א מין מושג פון ויגבה לבו בדרכי השם, פון גאווה דקדושה, א מענטש דארף זיך האלטן גרויס ווען ס'קומט צו גאווה דקדושה. טאר א מענטש זאל רילייזן ווי גרויס ער איז און ווי יעדע זאך וואס ער מאכט א דיפרענס, אבער וואס דען, ער זאל זיך נישט האלטן גרעסער פון א צווייטן, ווען ער טראכט פון זיך ווי גרויס ער איז און ווי גרויס ער מאכט א דיפרענס, זאל ער זיך נישט האלטן גרעסער פון א צווייטן, דאס איז גאווה, ווען ער טראכט איך בין אזוי גרויס און יענער, יענער איז ה ה, יענער איז גארנישט ווערד, דאס טייטש גאווה, א מענטש דארף פארשטיין אז יעדע איד איז ממש דעם באשעפער'ס בן יחיד. און ווען ער וואלט ווען געווען א בן יחיד, ווען ער וואלט ווען באמת געפילט ווי ער איז די באשעפער'ס בן יחיד, ווי ער איז ספעשעלטי, ווי די באשעפער האט נאר אים, און ווארט אויף אים, און ווארט אויף זיין תפילות, וואלט ער נישט געהאט די הארץ אפילו, זיך נישט אויסצודרייען צום באשעפער, צום גרויסן באשעפער וואס זיצט און ווארט, און ווארט ביי די מויל פון א מענטש ער זאל ארויסזאגן אביסל תורה, אביסל דאווענען, ווי ר' ברוך מ'עזשביזשער טייטשט, יחל השם מדבר קדש. בתרצ א ברוך הבא שבט מעז'יבוזש דער יכול השם דער באשעפער ווארט, האפט, מדבר קדש ווען א מענטש וועט ארויסזאגן א הייליג ווארט, מדבר איז א לשון פון דיבור אויכעט, ווען א מענטש וועט ארויסזאגן א הייליג ווארט, און ווען א מענטש וועט ריעלייזן, טוישן באמת זיין סעלף אימעדזש אין זיין קאפ אז ווען ער וועט זיך צומאכן די אויגן און טראכטן פון זיך, סאו וועט ער טראכטן פון זיך ווי ער איז דעם באשעפער'ס בן יחיד, ווי ער מאכט א ריזיגע דיפרענס אויף די וועלט און אויף יענע וועלט, און יעדע ווארט תורה תפילה וואס ער זאגט ווערן די מלאכים געשפייזט און דער באשעפער האט הנאה און ס'מאכט א נחת רוח, און יעדע מאל וואס ער איז מעורר אין זיין אין זיין הארץ רחמנות און אהבה איז ער מעורר אויף יענע וועלט רחמנות און אהבה, און יעדע מידה וואס ער טוט יעדעס מאל האט רחמנות אויף א ארעם מאן און ער געבט אביסל צדקה איז ער משפיע אז אויבן אין הימל זאל מען רחמנות האבן אויף די וועלט און מען זאל געבן פאר די וועלט שפע, ווען א מענטש וועט לעבן מיט דעם באמת ווילאנג ס'וועט ווערן אריינגעפרינטעט און ער וועט זיך שוין אנקוקן אזוי דעמאלטס זאגט דער בעל שם טוב אוטאמאטיקלי האט ער זיך גענומען דאווענען און לערנען און האט יעדע קליינע זאך וואס ער טוט האט ער צולייגן האט ער האבן עווערנעס און עפרישיעטן יעדע דקות'דיגע מנהג און יעדע זאך האט ער וועלן טון ביקאוז ער ער וועט וויסן וואסערע ריזיגע דיפרענס ער מאכט. מה שאין כן די ענווה וואס די יצר הרע רעדט איין פאר א מענטש וואס קומט פון נישט פון א גוטע פלאץ, א מענטש רעדט זיך איין ער איז גארנישט און איך בין גארנישט ווערד, איז נישט גוט סיי בגשמיות און סיי ברחניות, בגשמיות פארשטייט יעדער איינער אז אויב א מענטש דרייט זיך ארום טראכטן אז ער איז גארנישט ווערד קען ער נישט זיין סוקסעספול, קיין סוקסעספול מענטש קען נישט ראנען קיין ביזנעס, מען קען נישט האבן קיין סוקסעספול רילעשאנשיפ, פילן א סוקסעספול משפחה, און ארומוואקנדיג טראכטן איך בין גארנישט ווערד, איך בין גארנישט, און ווערן נייגעריג ווער ער איז, קיין רעדנער קען זיך נישט אויפשטעלן רעדן טראכטן קיינער איז נישט נייגעריג צו הערן וואס איך האב צו זאגן, קיין ביזנעסמאן קען נישט פירן א ביזנעס טראכטן אז קיינער איז נישט נייגעריג אין זיין פראדאקט אדער אין זיין לידערשיפ סקילס, ס'איז נישט מעגליך. א מענטש מוז גלייבן אין זיך אין ארדער צו קענען צו קענען אויפטון גרויסע זאכן אויף די וועלט, די זעלבע זאך זאגט דער בעל שם טוב אז אויף ברוחניות זאלסטו אויך פארשטיין אז דו מוזט גלייבן אין דיך, אין דיין סעלף אימעדזש, ווען דו מאכסט דיך צו דארפסטו זען ביי דיך ווי גרויס דו ביסט און ווי ריזיג דו ביסט און דעמאלטס וועסטו באקומען אפעטיט און כח און חיות און פרישקייט צו קענען טון דעם באשעפער'ס רצון. מיט מיט אלע פרטים און דיטעילס, זאל די אייבערשטער העלפן אז סיי ברחנית און סיי בגשמי זאל מיר עס קענען ארבעטן אויף אונזער סעלף אימעדזש און קענען פארשטיין אונזער וועליו און אונזער גרויסקייט און ווי שטארק די באשעפער ווארט אויף אונז און די ריזיגע נחת רוח וואס אונז מאכט מיר אויף די וועלט און אויף יענע וועלט פון יעדע קלייניגקייט וואס אונז טוהן מיר און זאל מיר קענען שטייגן למעלה למעלה סיי בגשמיות און סיי ברחניות זאל קומען א באנטש שפע אויף אונז און אלע גוטע ברכות.